Hues du schonn eng Kéier esou ee Fësch op engem Auto gesinn? Wa jo, hues der vläicht geduecht, ok, déi Persoun huet gäre Fësch oder vläicht ass e Fëscher oder eppes an där Richtung. Ma nee, d'Äntwert ass eigentlech, déi Persoun an deem Auto ass Chrëscht, gleeft u Jesus Christus. Lo weess der dat, mee firwat iwwerhaapt e Fësch? Wat hunn Chrëschte mat Fësch ze dinn? Ma dat Wuert Fësch op Griichesch ass Ichthys oder Ichthys, ech si mer net ganz sécher, wéi et ausgeschwat gëtt. An dat ass een Akronym, also wou all Buschtaf een anert Wuert bedeit, an dat heescht Jesus Christus, Jong vu Gott, Retter. An dat zesumme mécht d'Wuert Ichthys, wat dann d'Zeeche fir Fësch ass. Firwat ass dat wichteg? Ma engersäits ass et flott ze wëssen, wann s de Leit dobausse gesäis, déi op hirem Auto e Fësch hunn, dass dat Chrëschte sinn. Anersäits ass mer dat och wichteg ze soen, well dat Zeechen ass opkomm scho viru ganz, ganz laanger Zäit, relativ kuerz nodeems de Jesus gestuerwen ass. Firwat hunn se dat Zeeche gebraucht? Ma net fir et ëffentlech ze weisen op hiren Autoen, dovun ofgesinn, dass se keng Autoen haten, mee, Net esou wéi hautdesdaags, wéi et op hiren Autoen, oder Chrëschten op hiren Autoe weisen, mee fir et heemlech ze weisen, datt se Chrëschte sinn. Firwat misste se et heemlech maachen? Ma well am Ufank, wou d'Chrëschtentum ugefaangen huet, war et eng ganz schwéier Zäit fir Chrëschten. D'Chrëschte waren net akzeptéiert. Hautdesdaags ass et ganz normal fir eis, datt an all Duerf oder all Stad eng Kierch ass. Op jidde Fall hei an der Géigend ass d'Chrëschtentum ganz Normal, scho bal almoudesch, mee zu där Zäit war et nei, et waren nei Ideeën an déi Ideeë waren net akzeptéiert ginn an déi Chrëschte si verfollegt ginn. A firwat ass dat wichteg? Ma dat ass wichteg, fir sech drun ze erënneren, dass, okay, déi Leit, déi Chrëschtentum ugefaangen hunn, waren net eng Koppel Leit, déi gesot hunn, O komm, mir fänke mol einfach un, eng cool Relioun ze maachen an o komm, mir erfanne mol dës oder dat. Nee, si hunn hiert Liewen op d'Spill gesat, dass se dat behaapt hunn, wat se behaapt hunn. Si hu behaapt, dass de Jesus, dee wou si selwer gesinn hunn a kannt hunn, also seng Kolleege ware jo d'Jénger, an der Bibel kanns de iwwer déi liesen, déi zwielef Leit, déi bei him waren, ausser do de Judas, dee war net méi derbäi natierlech, well hien e verroden huet, déi hu behaapt, dass de Jesus, dee si kannt hunn als Mënsch, gesinn hunn, dass hie wierklech Gott ass an dass hien net op d'Kräiz, am Kräiz gestuerwen ass als Upsi, Mee datt dat de Plang war, datt dat d'Zil war, datt dat d'Victoire war, well de Jesus wollt fir hir Sënnen um Kräiz stierwen, an och fir meng an och fir deng. A wa een dat bedenkt, dann ass et vläicht derwäert, fir eng Kéier nozelauschteren, wat déi Männer behaapt hunn, Well si hunn net einfach nëmmen eppes flott erfonnt an dat dann einfach emol erzielt a mol kucke wat geschitt, sou wéi een dat hautdesdaags um Internet heiansdo mécht, oh ech trolle mol e bësse Leit, ech soe mol dës oder dat, mol kucken ob et ee gleeft, wa jo, cool, wann net, ass mä egal, et geschitt näischt. Jo, mee bei hinne war et net esou. Si hunn dat behaapt a wéinst där Behaaptung si si. Ëmbruecht ginn, vill vun hinnen, verletzt ginn, gefoltert ginn, geschloe ginn, verhaft ginn. An trotzdeem hu si et weiderhi behaapt, bis zum Doud. An ech mengen, dat mécht et derwäert, fir hinnen nozelauschteren, wat si behaapt hunn. Wat mengs du?